Salam dostlar doganlar jigiler şu wagt polşada sagat iki bolup gelýär sagat gije iki bolup gelýär näme üçin muny ýaly giç sagatda düşürip otyryn sebäbi ertir gaty köp işim bar ýetişmerin diýdim biram ertirden soňam ir bilen nesip bolsa köpden bäri arzuw edip ýören bir ýurduma gidip barýan oňam wideosyny ýakynda paýlaşaryn. Gidip bilsem, bir problema zat çykmaz diýip umyt edýän. Indi bu wideo näme hakynda? Polşa gelenime iki aý bolup gelýär we gelenimden bäri ýutubdan bolsun, instagramdan bolsun gaty köp sorag geldi. Düşünýänok, Polşa nädip nädip gitdiň? Biz nädip gidip bileris? Kömek edip bilersiňmi? Şon ýaly soraglar hemmesi. Soň menem şun ýaly wideo düşürmäni makul bildim. Indi men nähili geldim? Men bärik bir proramaň üsti bilen geldim. Proramaň ady ESC, ýagny European Solidarity Corps. Bu näme diýmek bolýar? Ýewropa raýdaşlyk birligi. Indi, bul programma diňe Ýewropa ýurtlaryna degişli, diňe Ýewropa ýurtlaryna gidip bolýar. Ýöne geljek kişiň ýewropaly, Ýewropa watandaşy bolmagyna gerek ýok. Meselem, men Türkmenistan raýaty, ýöne geldim. Ýurtdan ýurda üýtgeýär, meselem, käbir ýurt diňe ýewropaly isleýär, käbir ýurt islänok. Aslynda men bu programma geçen ýyl tabşyrypdym. Polşanyň Krakow şäherinden kabul aldym, biram Rumyniýadan kabul aldym. Rumyniýa başda maňa türkdir öýdüpdir, soň türkmenistanlygymy bilenden soň iptal etdi, cancel etdi. Ondan soň Krakowdaky proýekt çagyrdy, ýöne pandemiýa sebäpli wiza berilmedi. Soň Ýatdan çykyp gitdi bul. Bu ýyl Ukraina gezmäne gitdim. Ukrainadan täzeden Türkiýä gelemde, birden ýadyma düşdi, kompýuterden girişdirip, öňki zadyma girdim, hasabyma girdim. Şunýalak bäş-alty sany proýekt bar eken, tabşyryşdyrdym hemmesine, belki bagtyma çykar diýip. Soň bir-iki hepdeden soň mail geldi, şunýaly-şunýaly, siz bilen görüşmek isleýäs. Sagat beripdir. Görüşdik, zat etdik. Gowy gördüler, meni çagyrdylar. Soň şunyaq wiza tabşyrma ol bul şeýdip wizamyzy aldyk gaýtdyk diýýän iki aý bolup gelýär. Indi bul programma näme? Näme edýäler? Maksady näme? Maksady şunyalak Ýewropa Birligi, Ýewropa ýurtlary bir-birine kömek, kömek etme, soň şuny ýalak medeniýet, bir-birleriniň medeniýetini tanama, meselem, nähili zatlar bar, nähili işler bar? Okuwda, okuwda okuwçylara kömek. okuwçylaryň sapaklaryna kömek ýa sport ugrundan kömek ýa sadikda ýa uly ýaşly meselem öýsüzler bolýar şolara kömek bolar ýa bir käbir kompaniýalarda zat bolýar olarda meselem kömekçi ýalyk meselem fotoshop bolar ýa grafik Dizaýner bolar. Onnoň başga näme? Bagbançylyk bolar. Kelläňize, aklyňyza näme gelýän bolsa, aklyňyza gelýän köp zat bar. Siziň öz ugruňyz boýunça-da bir köp zatlar bar. Meselem, näme, meselem, kompýuterden bir zat okaýan bolsaňyz, şoňa degişlem tap-tap bilýäňiz. Ýa Başga sport ugrundan bir zat okaýan bolsaňyz ýa hukuk okaýan bolsaňyz, ekonomika okaýan bolsaňyz, hemmesinde şol Men aşakdan saýtyň linkini berjek, goýaryn, şoňa girip görüp bilersiňiz nämeler bardygyny. Meselem, men näme edýän bärde? Men okuwa gidýän, Okuwdaky okuwçylaryň sapaklaryna kömek edýän, meselem, matematika ugrundan kömekleri, kömek soraýan bolsalar, matematika öwredýän. Ýa käwagt sport ugrundan, meselem, teýbil tennis oýnaýas, ýa futbol oýnaýas, şolar bilen wagt geçirýän. Özümem sagat, meselem, irden dokuzda gidýän, onkä çenli, ondan soň boş. Boş wagtyňam kän, bärde başga zatlar öwrenip bilýäň. Ondan soň biz şu wagt diňe sen ýeke özüň däl, bärde sizi zyýarat gelen bir topar kişi bar, başga ýurtlardan. Biziň şu wagt proýektimizde men bar, bir türk bar, ispaniýaly biri bar. Ondan soň tunisli biri bar, marokkoly bar, müsürli bar. Her ýurtdan Üýtgeşik üýtgeşik adamlar hemmesem gowy köp zat öwrenip bilýäň täze tejribeler gelenime gaty begenýän we bul programma hemme kişiň tabşyrmagyny isleýän tabşyrmagyny maslahat berýän şansyňyz ba wagty tabşyryp galyň biram Nädip tabşyryp galyň diýän. Bul proramma on ýedi ýaş bilen otuz ýaş arasynda. Eger otuz ýaşdan uly bolsaň tabşyryp bileňok. Şoň üçin otuz ýaşa ýetmäkäň tabşyryp galyň. Hatda näçe ir tabşyrsaňyz şonça gowy. Şonça köp tejribe, şonça köp zat öwrenersiňiz, Ýewropany görersiňiz, täze adamlar, täze medeniýetler. Gatowy. Başga nädip düşündirjegimi bilemok. Indi bul programma nähili tabşyrmaly? Men aşakda linkini goýaryn, ýaňam aýdypdym. Linke girýäňiz. Registrasiýa edýäňiz. Soň şo taýda isleýän zatlaryny serejistiriň. Isleýän zatlaryny doldurýaňyz. Näme isleýän bolsa şoňa görä dolduryşdyrýaňyz. Esasy etmeli zadyňyz, sizi proýekte aljak kişiň esasy dykgat edýän zady CV-ňiz, birem motivation letter, ýagny höweslendiriş haty. CV-ňizi Europass formatynda doldurýaňyz, Europass formatynda doldurýaňyz, Google-a ýazsaňyz çykýar, şoňa görä dolduryşdyrarsyňyz. Ondan soň Motivation letter-de-de, höweslendiriş hatynda-da nämeler edip bilýäň, näme, näme hobiň bar, nämeleri gowy görýäň, siz bärik geleňizde nämeleri edip bilersiňiz, nämelere kömek edip bilersiňiz. Gowy zat etmeli-dä-aý, garşy tarap okanda, hä, şula bize gerek adam, gelsin, kabul edeli diýmeli. Biram zat hiç edip bilmejek zatlaryňyzy ýazmaň sebäbi eger kabul kabul etseler size birinji haty berýärler şuny ýaly siz bilen görüş görüşmek isleýäs diýip soň kyrk minut bir sagatlap kompýuter arkaly onlaýn arkaly ýüzbe ýüz görüşýäňiz şonda zat bilmän durmaly dälda edip biljek zatlaryňyzy aýdyň nämeleri gowy görýän bolsaňyz nämeleri edip bilýän bolsaňyz şoňa görä ýazyň. Ondan soň başga on ýedi otuz ýaş arasy bolmaly, ony aýtdym. Näme esasy gerek zatlary aýtdym. Men näme üçin hemme zady bir-bir aýdamok, aýdasym gelenok, aýdyp bilerin. Ýöne muň kän zady bolmaýar. Bizde şunýaly zat bolýar, zat bar. Hemme zady taýýar isleýäris. Alma biş agzyma düş. Hemme zat taýar taýar isleýär soň oň gadyry bolanok. Siziň özüňiz gowy gözleşdirseňiz internetden gözleşdirseňiz gadyry has gowy bolar. Men özümem şonýalak zat etdim. Ilkibaşda instagramdan öňüme çykdy biri tabşyryp bir türk tabşyrypdyr soň özüm okaşdyrdym gözleşdirdim soraşdyrdym şonýalak tabşyrdym. Ondan soň siziňem şonýaly tabşyrmagyňyzy isleýän. hem özüňiz üçin hem has gowy bolar. Soň näme üçin tabşyrgyň diýen gaty gowy gaty gowy gelenime gaty begenýän ara häzir aýtjak näme sizem şondan soň ladyrsyňyz hä dogry diýýä bezirgenýärsiňiz sizden hiç hili pul çykanok hiç hili pul çykanok serediň wiza puly proýekt garşylaýar. Ýol puly, hatda aňyrda ullanjak taksi puluňyz, bärik geljek, ýurda geljek, haýsy ýurt kabul etse şoňa geljek samolýot puluňyz, soň aeroportdan proýektiň boljak ýeri, şoňa gelýänçäňiz ýol puly, ondan soň galjak ýeriňiz, mugt, galjak ýeriňizem köplenç öýde galýaňyz, ýekeje komnatda özüňiz, meselem, men şu wagt Üç komnatly öýde galýas. Üç kişi, her kim bir komnatda. Diňe kuhnýa, tualet, banýa şolar bile ulanýas. Galan komnatymda hemme zat bar. Ullakan komnat, gaty gowy. Ondan soň nahar puluňyz, nahar puluňyzy berýärler. Hatda, meselem, men okuwa gidýän, okuwda naharymy, öýlänligimi iýýän. Mugt. Soň Galjak ýeriňi aýtdym. Galjak ýeriňde transport, meselem, awtobus ulanýan bolsaňyz, awtobusyň puluny berýärler. Meselem, meň bärde öz tigrimem bar. Öýüň öz tigiri bar, onam ulanýan, awtobusam ulanýan. Ondan soň, her aý sowalga pul berilýär. Ol sowalga pul haýsy ýurda kabul alan bolsaň, şoňa görä üýtgeýär. Şoň şo ýurduň ekonomikasyna görä üýtgeýär. Käbir ýurt iki ýüz ýewro, üç ýüz ýewro, dört ýüz ýewro, bäş ýüz, alty ýüz ýewro berenler bar. Ondan soň strahowka, strahowkaňyzy edýärler. Meselem, men geçende dişim agyrýardy, gitdim, dişimi oňartdym, menden hiç hili pul çykmady. Aýdyşym ýaly akja belki ýadyma düşmeýän zatlaram bardyr ýöne sizden hiç hili pul çykanok nähili nähili pul çykar aý bärik gelip paşşalar ýaly ýaşajak bolsaňyz aý her gün keýp etjek bolsaňyz başga ýurtlara başga şäherlere gezjek bolsaňyz onda pul çykar elbetde ýöne bulaň size berýän puly hemme zadyňyza ýetýär men hatda şu gelenimden bäri hiç hili özümden pul çykaranm ýadyma düşenok berýän pullary men geçende dört sany ýurda gitdim dört sany ýewropaň ýurduna gitdim şulaň beren pullaryny ullandym özümden pul çykmady onnoň özüňe pikir edäýiň ondan soň indi aýtjak zatlarym köpdür bolýan şu wagt hem sagat iki bolup gelýär Bu kimiň wyrwoty belki ýadyma düşmeýän zatlaram bar bolup biler. Aýyplaşmaň. Şuda öňüme birazajyk zatlar ýazypdyryn. Şu ýazan zatlarymyň hemmesini aýytdym. Nähili tabşyrmalyny aýytdym. Linkini goýjak. Linka basýaňyz, registrasiýa bolýaňyz. Europass CV-ňizi taýýarlaýaňyz. Europass CV-ňizem pdf şekilinde bolmaly. Soň Höweslendiriş hatyňyz bolmaly. Başga on ýedi ýaşdan uly, otuz ýaşdan kiçi bolmaly. Hmmm. Olaň isleýän zady birazajyk sizde şo zady görmelidä. Olam esasy nähili? Biraz höweslendiriş hatyňyz, biram Ikinji zat, ikinji etapda siz bilen gürleşende, siziň nähili gürleşişiňiz. Iňlisçe, köp ýurt iňlisçe isleýär, ýöne käbir ýurt hiç hili iňlisçe islänokam. Birazajyk gürleşip biljek derejede bolsa bolýar. Sebäbi bärik ýerlerem siz iňlisçe öwrenip bilýäňiz. Meselem, Germaniýa zat birazajyk nemesçe isleýän bolup biler. Men Polşa geldim, Biraz iňlisçe bilseň, soň polşaňam dil biraz orsça bilen biraz ýakynrak, biraz orsça bilseň bolýar diýdiler, kabul etdiler. Ondan soň, ondan soň başga näme aýdyp bilerin? Hemmäňiz, hemmäňiziň tabşyrmagyňyzy maslahat berýän. Kim tabşyryp bilýän bolsa, şansyňyz bar bolsa tabşyryň. Munýalak pursaty Sypdyrman, gaty gowy. Mugt, Ýewropa. Bärik. Işleme sagadyňyz az, belki günlük üç-dört sagat işleýänsiňiz. Hä, biram. Altynjan otgynyňyz boş. O, hepde içem, belki üç-dört-bäş sagat işlärsiňiz, galan günüňiz boş. Soň, hepde soň bärde Ýewropa, Şengen wizaňyz bar, islän ýurda, islän Şengen ýurduňyza gidip bilýäňiz. Meselem, gidiň, bäşinji gün agşam gidiň Germaniýa, otuz gün yzyňyza gaýdyň agşam. Başga näme isleýäňiz? Ondan soň, ym, her aý ondan daşary ekstra iki gün zadyňyz bolýar, o, boş günüňiz bolýar. Iki güni ullanyp bilýäňiz. Meselem, o, ol iki günem diňe şol aýda ulanmagyňyza gerek ýok. Meselem, Proýektiňiz sekiz aýlyk bolsa, sekiz sekizinji aýda hemmesini birikdirip ullanyp bilýäňiz. Meselem, belki isleýänsiňiz sekiz aý men işlejek, diňe hepde soňlaryny ullanjak we sekiz aýdan soň on alty günüň bolýar, her aý iki günden hasaplasaň on alty günüň bolýar, men on alty günläp başga bir Ýewropa syýahatyny etjek, Ýewropa ýurtlaryna syýahat etjek diýseňiz, ony ýalgam edip bilýäňiz. Garaz, pursatdan doly Men gelenime gaty begenýän, gaty köp adam tanadym, medeniýetini öwrenip otyryn. Şuwadam köp kişi bilen tanyşýan. Gaty köp tejribe, gaty gowy tejribeler bolýa. Bärdäki Aý, şuwagt aýtmaga sözlerimem ýetenok. Siziň özüňizem gelseňiz görersiňiz. Başga Hum. E garaz şonýalak. Indi Şunday özüňizi tabşyrtdyryň. Şul prorama hakynda hakynda näme soragyňyz bolsa komentariýa ýazyp bilersiňiz. Hemmesine jogap bermäne çalyşjak. Eger bilýän bolsam hemmesine jogap bererin. Boş goýmaryn soraglaryňyzy. Soraň çekinmäň. Elimden gelen kömegi ederin. Ýöne gaýrat edip, şunýalak, şu tak näme ýazaýyn, bu tak näme ýazaýyn diýmäň. Aýdyşyma registrasiýa edýäňiz, gözleşdiriň. Kyn zady ýok. Men eden bolsam, sizem edersiňiz, kim görýän bolsa, sen edersiň. Şoň üçin zaýa etmäň. Çekinmäň, eger zadyňyz bolsa-da, şunýalak. Gaty bilmeýän zadyňyz bolsa soraň, jogap bererin. Onda näme? Sagbollaşaly. Nesip bolsa, Ýewropa ýurtlaryndan, Polşa ýurdundan şunýalak täze wideolar gelip durar. Başga-da şunýalak vlog şeklinde wideolar gelip durar. Menem ýataýyn onda. Giç boldy, ertir irden ýetde turmaly. Saglygyňyz onda tabşyrjaklara şu wagtdan köp şowlulyklar arzuw edýän.